שטייסט אויף צופרי, די ערשטע זאך גיי אין מקווה, א מענטש איז געווען איז אראפגעפאלן ער האט פוגם געווען, דאס איז דווקא צופרי, ווען א מענטש איז פוגם, די ערשטע זאך גיי מיר א מקווה, איך דארף א מקווה, נישט קיין חילוק הייס, קאלט, זויבער, נישט זויבער, גיי מיר א מקווה, איך מיך שוין באלד זארגן, האנטוך, נישט האנטוך, די אלע דאגות וואס טו האבן סתם אזוי ווען דו קענסט באשטיין צו כאפן א טשיל אינמיטן טאג, ביסט שוין געווען אין מקווה צופרי, און דארפסט נישט קיין מקווה, טראכסט קוק אהער. זיך אביסל אזא גוטע באד, אקעי אויב איז דא א האנטוך, איז דא א גוטע שאוער, און ס'איז ליידיג, און ס'איז געשמאק, און ס'איז הייס, כ'ווייס, איך כאפ נאך א מקווה, אבער אז מ'דארף א מקווה, אז מ'דארף א מקווה קען מען נישט זאגן די מקווה איז נישט ריין ווייל איך בין נישט ריין, און מ'קען נישט זאגן די מקווה איז קאלט, איך בין קאלט, וואס בין איך? ס'געווען א חבד'סקער חסיד אין רוסלאנד, האט זיך מוסר נפש געווען אריינצוברענגן אידישקייט אין די צייטן פון די קאמוניזם, וויאזוי די גייסט? רעבעקע? רעבעקע חיים, א באקאנטע נאמען אין חבד. ס'איז דא היינט ביכלעך, זייער שיינע ביכלעך פון פון באשריבן וואס דארט האט זיך אפגעטון אין אין אונטער די קאמוניסטן, דאס איז זייער זייער שיין צו ליינען, בחורים זוכן וואס צו ליינען, אנשטאט צו ליינען נארישע נארישע נארישע בוקס, אויפגעטראכטע מעשות, נאו, א מענטש פאנטאזירט, ער האט געטון א מעשה מיט א מיט א עקסידענט מיט א לויער מיט א. בוקס, דיקע בוקס קומען ארויס כסדר, סברענגט דיך נישט גארנישט, טוט דיך נישט גארנישט, סתם פארברענט צייט, פארברענט די מח, זייער גוט דאס צו ליינען, און מלמדים און טיטשערס וואס רעדן צו קינדער דארפן דאס אויכעט ליינען אזוי קענען זיי איבערגעבן, זען, עס איז דא א ביכל וואס הייסט סאמארקאנד, האסט עס געליינט? האסט עס געליינט? קארסטן גייט שוין אהיים, פארט שוין אויף ארץ ישראל, גייט חתונה האבן קומענדיגע וואך, וואסערע ביכלעך איז צו קויפן אינדערהיים?

נאך נישט קיין סאפער, נאך נישט קיין פרישטאג, גיי נישט אין ישיבה. א מענטש באשריבן צוואנציג יאר סיביר, קיין איין וואך נישט מחלל שבת געווען, יעדע וואך האט מען אים געסטראשעט מיטן לעבן. ער נישט דא ווייסט ער האט א טעלעפאן ער גייט זיך שפילן שבת. דאס איז וויכטיג צו ליינען זעהן מסירות נפש פון ערליכע אידן. בקיצור מען האט געטראפן דארט עפעס א גריב מיט וואסער. א גריב מיט וואסער דארט אין סאמארקאנד ווי ר' בערקע טוט זיך אויס גייט אריינטאנצן און ס'איז אייז קאלט און ס'איז שמוציג און ס'גייען פרעש מיט כ'ווייס וואס און מ'שרייט אים בערקע ס'איז שמוציג און ס'איז קאלט זאגט ער שמוציג איך בין שמוציג קאלט איך בין קאלט איך בין שמוציג א מקווה איז שמוציג א מקווה איז קאלט איך בין שמוציג איך בין קאלט כ'דארף זיך ס'איז א דער רבי האט געזאגט די ערשטע תיקון איז מקווה ברוך השם היינט ווי דו גייסט און ווי דו שטייסט איז דא פיינע ווארעמע מקוואות און היינט איז אכשר דרא נאך מער ווי אמאל, אז היינט קענסטו גיין פֿיר און צוואַנציק שעה אין מקווה, אין שטאט, אין שטאט, מ'גרייט מ'לייגט אזעלכע מאשין, מאשינען ביי די מקווה'ס, יא די מאדערן מאשין, די וואס דו לאזט נישט לייגן, די מאדערן מאשין, דאס טוט אויף אז אידן קענען גיין פֿיר און צוואַנציק שעה אין מקווה, ווייל ווען אונז זעמער געווען קינדער און בחורים האסטו געקענט גיין ביז צען אזייגער אין מקווה. ס'איז געזיצן א מקווה איד און ער האט געקלאפט ראש חודש, ראש חודש, גוטן חודש, זיצט מיט די האנטוכער נעבן זיך, א גוטן חודש, מיט א בוק, שוין שולדיג דריי חדשים, פיר חדשים, איך דארף באצאלן מקווה געלט. לייגט מען אזא מאשין, קענסטו גיין, לייג אריין א, ביז צען א דאלער, ביז צוועלף און פינף דאלער, וואס א מקווה פון צען דאלער, וואס איז א חילוק וויפיל ס'קאסט? אין די צייטן פון קאראנע, וועסטו פרעגן שי, שי האט מיך אויפגעפיקט יעדן טאג.

שוין לאנג נישט סומבורבן אבער ווען זעמיר געווען קינדער דאס געווען די מעכטיגע קאר נו געלט איך זאל זיך צוריק וואס? איך זאל זיך צוריק האלטן פון גיין אין אין א מקווה וועגן געלט? און אפילו דא אין שטעטל האב איך געבעטן די מקווה איד איך וויל אז ס'זאל זיין אחריות'דיג איך וויל נישט ס'זאל זיין א הפקר פלאץ האלט עס אפן ביז דעמאלטס און דעמאלטס אבער אז א אינגערמאן דארף מקווה קומט דיך בעטן וועסטו וועסטו אים געבן די שליסל א מענטש דארף גיין אין מקווה עפענען די מקווה. שטויען אזאך, מען מוז גיין אין מקווה, מקווה א טובל? דאס קענסטו נאר מקיים זיין ווען א מענטש האט תמימות ופשיטות, אלעס און.